Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum eh, mija għandi persuna famuża żgur tista' tgħid tafa Malta kollha, Terry Muscat. Ringrazzjak ħafna tal-li l-għajt l-istadina tiegħi għal-programm. U nibdaw forsi l-ewwel domanda, tgħidilna daqsxejn xi ħaġa fuq. L-ewwel xejn nirringrazzjakom minn qalbi talli kellkom il-pjaċir li tistednuni il-programm tagħkom. Grazzi minn qalbi. Eh, jiena tal Muscat, għandi 52, minn Bolmla, gburija li jimbolmliża. naħdem?
Mela, l-ewwel domanda li ħansaqsik inti ovvjament ħriġt bħala persuna transgender, però milli ma tali ma jeta bdejt tħoss daqsxejn tibdil f'ġismek, ovvjament kont twilid bħala. Eh, il-persuna li inti titwilet li inti raġel u tħoss li l-ħolmos tiegħek li huma mara mitwelit.
Folder ta' stadajt malli kellek essi. Dek tiżviluppa.
Tiftakar.
U dik minn verament ta' zaħira. Mela, E, sibt xi appoġġ mill-familjari tiegħek dak iż-żmien jew ħbieb. Il-familjari kien żmien ieħor ukoll ma nistgħux nħarsu. Il-familjari tiegħi kienu eh, sapport kbir għalkemm għall-bidu u sal-aħħar kważi il-familja tiegħi għalhom il-missieri kienu iva naqra lura, ma ntihomx tort, nerġa' ngħid għax il-ħajja tal-lum mhux se tħalla. Trabbew fi żmien totalment differenti. 35 sena ilu, l-ewwel bejn sena ilu. Ehm, u ma ħuti speċjalment u l-familja tiegħi għandi ħuti jiena dejjem tawni l-appoġġ li dejjem xtaqtina. Per eżempju għandi uħti żgħira jiena miġnuna fuqi, għalla ħares tisma' lil xi ħadd jgħid ħaġa fuqi. U dejjem. Seba' ħnedi. Ah, Seba'. Qegħdin mhux ħażin mela. Imma kif għedt int importanti ħafna li anke għaddu messaġġ ovvjament meta jkun hemm persuni eh, li jħossu daw l-affarijiet ma tistax tagħmilhom ħajjithom inferna għax ovvjament iktar ħadd. Jiena għalhekk dejjem xtaqt illum il-ġurnata dejjem qed nibqa' ngħidha di nifhem il-weġġa tal-ġenituri xun billi jgħidu għax ikolli tifer gejl għax ikolli tifla hekk hekk u hekk jiena naċċetta dak li hu meta l-persuna ikolla persuna gej Hemm trid tkun tara min hi dik l-omm. Il-ħajja tal-lum mhux se tħalla ta' 30 sena ilu nerġa' ngħid. Illum hawn ħafna persuni gays li qed jitwieldu, ħafna ħafna. Tgħidha ħafna, hawn ħafna biża'. Hawn ħafna biża' li ma joħorġux mill-ewwel open. Le, xorta hija. Tifhem kif kont jiena l-ewwel waħda hawn. Jiena dejjem xtaqt dik l-om dak il-missier jifhem il-ħajja il-tbatija ta' dak il-persuna li huwa gej.
Mela, ovvjament eh, dak iż-żmien kien hemm forma ta' mibjeda li forsi llum qiegħda tonqos, fis-sens Niftakar jiena kienu jgħirukom. Ma dan tgħidha ta' hawn nuqqas, sorry ta' eh, l-injoranza tan-nies nerġa' ngħidha. Jien għalija dejjem nara tikber. Inti meta tkun imweġġa minn xi ħadd, inti tista' titkellem, jien ma nistax ngħid ismani il-ħajja ta' persuna gay li ta' li tiġi majra 2023 kibret għalija personali. Imma kibret għax jina t-teri. Għax jina bniedma bla ħajta. Ta' feda feda. Għal kif tkellem xatt ieħor bħali. Mhux se jsib attakki personali kif sibt jiena sa ġimgħa ilu stess, per eżempju. Eh, fil-fatt, iwa, le, dik nennu tagħha, fil-fatt għandna xi domandi wkoll iktar il-qudiem, fil-fatt kont ħansaqsihomlok. Li donnu skont minn tkun, Hawn minn hekk ikun gay kważi jagħmlu ħalla. Iva. Anzi kważi aħjar minn nies kollha tad-dinja. Imbagħad għax. Eh, imma però imbagħad hekk tkun persuna bħalek li forsi mhux forsi tikkritika u jien ngħidlek sewwa tagħmel għax inti għalfej għandek ma jkollokx dritt tikkritika. U ovvjament inti l-ħajja tiegħek u jiena fuq din nista' ngħid li nammirak, ma għamiltix biss il-ħajja sesswali tiegħek għax hawn ħafna nies kważi qed nagħmluhom heroes għax just ħarġu jgħidu isma' jiena gay, transgender, u daqshekk, inti però tikkritika bħalma jikkritikaw in-nies normali kollha l-affarijiet ħżiena li qed isiru. Ma naħseb dak għandek dritt. Ma hawn min jaħseb li nikkritika il-gvern biss. Le, jiena ġil rajt. Jiena mu vera xejn, jiena xi ħadd minnaħa l-oħra li nħobb jiena jagħmel xi ħaġa ta' ħażina ħanejt. Qed tifmu l-punt? Jiena nikkritika kolinkwa oġġett li nara ħażin. Issa aħe, min hemm fil-gvern illum? Mhux il-Labor, ovvjament ħajla qaċċer. Mela, fejn hu tajjeb huwa tajjeb, fejn hu ħażin ngħidlu ħażin. Imma di ma jniżluwiex in-nies li li personali jekk ngħidilhom hekk xi ħaġa li ħażina u ħad iġri, Qed taqla stejjer ta' barra minna. U meta jkunu l-fatti huwa minnhom, ma tgħidu lek prosit. Ma mbassa jajru kimma personali. Ġek.
Mela, eh, ftedilu kol tajt intervista zaħir, ovvjament jina rajta. Eh, us, inti għamil xizmin u koll il-ħabs. Sewa, tallimt minn dik l-esperienza u inti wara kollox għalfej mort il-ħabs. Eh, jina di darba Peppi Azzopardi, un ringrazzjaħ, meta ħriġ mill-ħabs, ġie mill-intervista. U meta għetta dil-kelma għattilu jinn ningrazzja l-għala li tħart il-ħabs. Kien minn għallint miġnuna, Iva. U nerġa nejda l-lum 2023 li Iva ningrazzja l-mulej li doqt il-ħabs ma kelli xalfejn neħel il-ħabs għal kem għamil zbal forse kien xej ta' barra minnaw. Imma nerġa nejt ningrazzja l-alla għax illum itallimt U għallimna ħafna l-ħabs iva. U nixtieq minn qalbi dawk in-nies kollha kif dejjem għedt li jidħol il-ħabs bniedem fuq ċuċċa ta' żgħira, jien ma mhux qed ngħid hekk xi ħadd joqtol lil xi ħadd l jisaw. Pereżempju jien għandi għal qalbi ħafna l-anzjani, inħobbhom ħafna. Jien ma nippretendix jisawwa ta' anzjan tisir u u ma ħaqqekx il-ħabs. Jien għandi kritika li jekk bniedem sawwa u sentenzi llum il-qorti llum. Għalija l-qorti spiċċa, jiena għalla ħares niċċappas mal-qorti, għalla ħares. Eh, u dak iż-żmien meta kont inti l-ħabs, min kien qed imexxi Alex Dalli? Le, ta.
Le? Eh. Le, le, le, le.
Eh, dak iż-żmien id-direttur qed ngħidlek eh, il-bas ħames snin ilu. Kien hemm direttur għalija raġel fuq l-irġiel, u nsellimlu minn hawn. Inselli il-salaħa il-maġġur ċali dak iż-żmien u jaf kemm kont persuna ta' vera li meta tħart il-ħabs u raw il-każi tiegħi, il-każ tiegħi, jaqsidu jemnu jgħedha l-ħabs. Mhux qed ngħidlek ma' mrid żbaljita. Le, le, ekku, għax jiena dejjem ammettejtu.
Imma li jkollok persuna għax tkun magħrufa fuq x'inhi u għax inti bniedem it-teri fuq ċoċata żgħira, nagħmlu xewk bik, nagħmlu xewk bik. Dik weġġatni ħafna. Ikollok xi ġurnalist itellgħalek storja fil-media, fil-gazzetti ta' barra minn hawn u jaf li mhux minnu. Jien dejjem sfidajt il-persuna li kien hemm dak iż-żmien isul Piżani, jiena nidħol għalihom jiena dawn l-affarijiet, li jtellgħalek storja li jgħidlek raġel ta' Afrikan kbir ta' raġel ta' ta' wet sema jġibux rispett, 42 sena. Fej iridu, fej iridu, mbagħad Alla Li il-kwantità ta' droga, u meta sfidajtu sul Piżani u mort il-Marsa u sfidajtu, Eklu, kif taqba tiġib gazzetta fuq f'paġna kbira x'kont konvażer kbira ta' Simon Bużutti dak iż-żmien, iġib raġel nerġa' ngħid u llum taf li mhu vera xejn dak li ġibt fil-gazzetta, il-borża kbira li ġibt biex tħammiġni minn għalik Mela daw huma affarijiet. Għalhekk id-dejjani jiena jekk jiena ċappas ma' xi ħaġa li kelli dritt aw li ma kellix oġġett nagħmlu li żbaljajt, ħallast għalih iva, ħaqni. Imma kienet kbira wisq tiegħi. Ħamġuni wisq. Mhux qed ngħidlek li żball tiegħi ma għamiltux ta' nkun onesta. Ġibuk traffikanta ta' droga. Ma ħallik għax ismani itgħallimt bi żball. Illum. La dak l-importanti li dejjem naraw l-qoddim fil-ħajja. Però wkoll inti tkaċċejt mix-xogħol dak iż-żmien. Eh. Eh, eh, issa, min kien inti tkaċċejt għax persuna gay? Le, le, le, le. Jina nemmen li tkaċċejt mix-xogħol għax kien hawn nies bħali nqabdu għal minni u għadhom jaħdmu mar-gvern u ma jiddispeċini xejn. Mela, u ma jiddispeċini xina dejjem xtaqt li min jizbalja għandu ċans għal darba tnejn, skont il-każi kif ikunu. Sa tiegħi, il-każ tiegħi li dam kważi sitt snin l-appell u wara sitt snin terġa' tik l-istess sentenza tal-ewwel sitt snin, dik kienet kera wis. Għax inti qed tara l-kondotta tiegħi kollha li qatt ma ċċappas mal-pulizija, iċċappas darba u wara sitt snin l-appell li appellajt 22 xahar, tibqa' li inti taf li ma żbaljajtx, ifhem il-punt. Ekku, ekku, le. Għaliex ma dak iċini ċans?
Kemm kpejt ministri kif tal-Labor jiena pereżempju qed ħajti spiċċat. Eh, bl-onestà ngħidha di, qed ħajti spiċċat. U inti wkoll semmejt li l-appell dam sitt snin. Sitt snin.
Bniedem jibqa' mtertaq sitt snin tista' tiċċekkja fuq il-kas tiegħi. Għas kważi tista' tibda ħajjek xi ħadd ikollu ah, relazzjoni jkissru ilu. Jiena persuna ngħix waħdi. Eh, irrid mitħul. Jien meta kont mor biex nirreġistra biex jien forsi nsib xi ġob, kulħadd jalaq lil bibin. Meta tela' l-Labor, 11 sena ilu, mort għand ħafna ministri għand Towin Bonnici, Kalmenu Abela, għand Silvio Xkembri, ah, fej ma morċ. U Andeo meta kien segretarjat tal fuq Linda Fawe, kien kpejt għandhom jgħidu li iva ter, imma jiddispeċin għandha kondotta maħmuġa. Kont ngħidlu sma Deo, kont ngħidlu sma Kalminu Abela, u minn Bonnici, hemm nies għal minni. Imma nerġa' ngħid, baqgħu għax inatteri u jien għalhekk dejjem għandi gburija li ngħid li Robert Abela li hija personali mnalla kienu. Voltri, Inti, kif qed nifhmek sewwa, jinkwitak il-fatt li f'dal-pajjiż donnu għandna, taf kemm nagħmlu teatrini, ngħidu daħħalna dawn id-drittijiet u rridu nintegraw il-ħabsin, anke l-affarijiet iktar ħafna gravi. Però mbagħad fix-xejn tiġi għas-si u no, inti ma sibt. Xejn. Mhux talli ma sibtx, kollox bil-kontra. Xejn, anzi, jiena llum il-ġurnata meta nara persuna traffikant kbir ta' droga, mhux se nidħol fuq dal-affarijiet. U le, mhux hekk.
U
Millum għal għada da ħareġ barra, ħareġ barra, kif fuq ċiċa ta' żgħira ta' lanqas jien ma dijax ngħidha fuq gramma, tista' staqsi sur Toma, lanqas gramma biex ħrieġ bil-pleċ kelli nħarġ 10,000 ta' jien. Għal gramma, għom minn bil-kilo su. Lanqas gramma ma kelli, ma dijax ngħidha ta' rejt id-dar. U da' sekk. Imma dak żmien li għadda passat U għalla ħas nerġa' ngħaddi minnu li żgur, żgur, mhux se ngħaddi minnu. U nisperaw li anka nies oħra ma jgħaddux minnu, għax affarijiet żgħar ovvjament. Jina iweġġawni ħafna daw iż-żgħażagħ jaħsren tħassarhom u vera ta' li jidħollok il-ħabs illum wara xar joħroġ jerġa' jagħmel milli jagħmel, jerġa' jidħol, jerġa' u ma jitgħallmu qatt. Jiena nerġa' ngħid, itgħallimt, fuq itgħallimt u ngħidu grazzi mulej, iva. Mela, kif taf ukoll illum il-ġurnata donnu l-NGOs ifaqsu wieħed għall-ieħor, hawn uħud minnhom li jgħidu li jitkellmu għall-komunità LGTBIQ. Inti taħseb li daw ġenwini jew li qegħdin Mela. Jiena għal min. Mela.
Mela. Jekk hemm xi għaqda li lilna tippreżentana għalja personali, dem sfidajthom. Dem sfidajt il-debi. Li Qatt ma sibt hemm jien. Meta tħart il-ħabs iva. Almenu.
Nkun onesta.
Ma mhux hi, batet il-ħaddieħor il-ħabs jittawalli. Debi qatt ma rajta għalija personali ħan nitkellem u tista' tista' ċempilla u tagħmel li trid u staqsija dod domandi. Qatt ma sib persuna toħroġ għoni għalija jien. Qatt. U l-attakki personali fuq Facebook u mhux fuq Facebook qatt ma sib persuna bħal Debbie u nies oħrajn nerġa' ngħidlek ħlieft meta dħalt il-ħabs.
Mela, e, Taħseb ukoll li, li daw l-NGOs donnu jitkellmu fil-fisem il-komunità kollha. Isu intkom, ma ntkomx moħħ. Mela. U opinjonijiet differenti għax fl-aħħar mill-aħħar inti billi persuna trans jekk hawn l-argument elf persuna li huma trans Malta. Ma jfissirx li għandkom. Tontom fuq subajk. Ma jfissirx però li għandkom kollha l-istess opinjoni jiskom robots. Għawek donnu jitkellmu fisem kulħadd. Imma ismani, eh, eh.
jitkellmu għalina biex jintoġbu man nies biex jikwestaw il-voti. Minu hmm. iblaħ, soda xu zajd il-kelma. Le, le, mux jekk.
Jina nerġanejt
kif ikun hemm xi ħadd jgħidlek Terry għala ħalqek imnalla kien tali għalik, imnalla kien Joseph għalik. Imnalla kien Joseph għali għali imma. Jina gburija bija nifsi. Qed tifmu l-punt? Leħa, femtek, femtek.
Fil-fatt ukoll hemm kont ħansaqsik ukoll domanda. E, rajna li qisu donnu daw l-NGOs qed jużaw speċi li dik l-aġenda li poġġa l-Labor U donnu kien hemm ovvjament nies inti li daru mill-Partit Nazzjonalista iva. votaw Labour għax ħassuhom iktar komdi. Ma għax meta kien hemm dik il-votazzjoni dak iż-żmien taħ Joseph Muscat, il-PN mhux għax ma rridx ivvota ma xi ħaġa li ma jaqbilx magħha, għamlu xi ħaġa ma xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien jgħidhom ifrida u nivvota iva. Issa jiena nifhem il-weġa ta' persuni transgender li jekk il-PN kienu jaħsbu li huma kontra xi ħadd fuq iż-żwieġ fuq affarietek. Le, le, jiena marrit il-ħadd min jużani, marrit il-ħadd jagħmel xewbija.

Ċertu NGOs iridu li t-tfal ta' età minn għaxar snin 'l isfel nibdew ngħallmuhom ukoll fuq daw il-genders differenti. S'hemmhekk naħseb ma fiha xejn ħażin, però iridu li eżempju biċċiet minnhom ikun hemm shows ta' drag queens li bil-Malti jkunu ġieli bil-wahrani barra jidher. Ma naqbilx le lanqax.
Teta żgħira taħseb li dik. Le, le, le, ma naqbel qatt. Differenti minn edukazzjoni.
Mela, jiena nixtieq minn qalbi illum nerġa' 2023 li jkun hemm edukazzjoni għal daw iż-żgħażagħ li tlajn illum imma mhux li ġib persuna jiena qatt ma rajt ħankun onesta ġo pajjiżi s'issa li jkollok persuna krama queen u tagħmel ix-shows ta' barra minn hawn biex tgħallem minn tilha issa. Alla ħares tiġri di. Għax it-tfal għandhom ħalluhom tfal. Li jkun hemm talim kif ikun hemm fuq affarijiet oħra, iva, għaliex m'għandekx tolli. Li jkun hemm rispett, eh, li hawn ovvjament eh, genders differenti. Issa, hemm mela, Ukoll qed iqum il-każ, speċjalment barra minn Malta, u anke Malta tax jiena di rajtha ftit ilu, anke eżempju biex tirreġistra baby li għadu kif twieled, jiktbulek parent one, parent two, qisu omm u missier neħħejnieh. Ukoll hemm min qed jargumenta li għandna lanqas nagħtu sess lit-tarbija li titwieled. Jek taqbel maħħa x'titwilet mod imbagħad kif tgħix ħajtek. Isma' hija differenti. Jiena twilit raġel. Illum il-ġurnata jekk nuri xi ħaġa li jiena għal nies li jiena mara, jiena mara. It-twelid huwa dak li hu. Imma ninsow it-twelid dak li hu. Jekk jiena persuna raġel, twilit, u llum meda ngħix ta' ħajja ta' mara, għaliex m'għandux jinbidel kollox mill-A saż-Żeta u ngħidu dik iva, għalkemm twieled raġel, ejn ngħidu hekk hekk u hekk li hija mar imma. Qed tifhem? Eħe, imma la kbirt ovvjament, mhux qed ngħidu tifla jew tifel ma li twieled. Ma naqbilx jiena kif kollha mara tifel, ħa tgħidlu huwa tifla? Ma naqbilx, tgħidlu huwa tifel dak il-ħin, Mux jekk, kumbat ma' żmien jaraw. Bat jaraw, jaraw.
Eh, bħal ismijiet per Bħal kull jom, u tisa tneħħi, tisa ta' għattifem. Mm.
Mala. Issa dan l-aħħar ukoll qed naraw eh, f'ċertu pajjiżi diġà bdiet din. Aħna konna, eżempju persuna fimt li bidlet is-sess tagħha u saret mara bħal fil-kas tiegħek inti llum il-ġurnata mara. Eh, Hemm min qed jipprotesta għax inti, eżempju, tikkompeti fl-isports tan-nisa. Daw qed jargumentaw li speċi xi ħadd li twieled raġel normalment ikollu taf inti iktar testosterone u allura iktar daqsxejn saħħa dik. Issa wara li konna għamilna eh, li kulħadd speċi jikkompeti skont kif qed iħossu dak il-ħin, Reġgħu qed imorru lura għax ovvjament inkissru rekords minn dawk li jkunu twieldu irġiel. Inti x'taqbel li għandek kieku tikkompeti man-nisa? Mela, illum illum hawn irġiel hawn nisa li għandhom saħħa iktar mir-raġel. Allura dak tgħidlu ma jistax ma tistax tikkompeti dik il-mara. Jekk jiena mara llum Ah. Jiena ħan ikkomperti man-nisa, għax jiena mara. Da bħal eżempju ħallatlek xi ħaġa, jekk il-Alla ħares qatt jiena nidħol il-ħabs illum mhux ħanibdu tmani mal-irġiel kif kont qabel. Mhux hekk. Ifhem il-punt. Għax jiena mara. Eh, għaliex le, eh, jiena naqbel, anzi, għandhom eħe, eh, jkun hemm il-libertà kollha jekk jiena mara qed ikkompeti ma tħoss tgħidli nerġa' ngħidlek hawn nisa ta' barra minna u jqelbu t-dinja ta' taħt fuq. Alright.
Mela, xi ħaġa li jekk impressjonatni daqsxejn fik li inti wkoll qed li ma tafx taqra u tikteb. Però tista' tgħid informata fuq kollox. Jiena aħna ġejjin jiena u Mario hekk eh, informat iktar minn nofs il-membri parlamentari li hemm żgur. Għax ta' smagħhom jitkellmu voldir jaqbdek mhux il-bik iġieli, tajtaw fl-ma dinja jgħixu. Xi ġalek li tħoss dal-interess kollu li tibqa' dejja U verament tkun up to date fuq l-affarijiet għax tista' tgħid. Eh, per eżempju jiena li ddejqni ħafna li tara storja ta' barra minna u li ġrat u l-aħbarijiet tal-BBS illum il-ġurnata għastaw tkun taf xinu jiġri. Issa mhux qed ngħidlek li jiena brava għax intellaħħa jiena. Għax in-nies torjhom il-provi li ġara xi ħaġa u joħodha kontrik.
U xorta jibqgħu jinnegaw. Xorta, eh.
jiena ħaġa waħda ngħid, jekk jiena tindejqek, iblukjani. Mhux jekk le, kulħadd għandu. personali ddejjaqni li tweġġani personali, li daħal il-familja. Attakkani biex trid, imma tweġġanix bil-familja. Issa, jiena ħin, jiena għall-ħar skont naf naqraw nikteb, Għax jiena inħobb il-politika ħafna, inħobba ħafna l-politika, inħobb ehm, waraja, per eżempju, kien hemm xi ħadd jista' jkun min ikun, irrid noqgħod attenta, per eżempju, jiena nħobb nara ħafna l-gazzetti kun nar taħat. Mm. Tifhem, irrid nitgħallem. Il-politika nħobba ħafna, eh.
eh u l-lum il-ġurnata, nerġaw 2023. Qed jinkwitak daqsxax jena, jena kif qed naraħħa jena. Isu donnu għamilna żmien dal-pajjiż iċċivilizzajna daqsxejn ruħna. U f'daqqa waħda jisu daw l-aħħar ftit snin Erġajna kulħadd jitgħajjar u nies joffendu xulxin. U daħlet il-minbeda, eżempju. U jekk eżempju. Ma skont minn tkun.
Le, mhux mhux kol.
Per eżempju, rispett kollu lejn kulħadd. Mela, nerġa' ngħidlek, jekk kien għat-teri ta' Bolmla, it-sija titi, kif jafun in-nies illum għax it-teri spiċċat, jiena ntella xi ħaġa ngħid hekk hekk u hekk. Tisma' xi ħaġa fuq il-wan, Li hemm ġurnalist li f'mibeda ma tismax, ma ġax ngħid jiena, u dak jisu xejn mhu xejn. Imma jiena xi teri u jien m'għandi beda mill-ħadd, jiena dejjem sfidajt. Ġib li loborist, ġib li loborist, itellelek post, happy birthday to Eddie eżempju, jiena hekk ikun hemm mitraġel loborist, Robert Abela, Joseph Muscat, il-familja anniversarji. Per eżempju, nħobb nitella ħafna fuq il-mejtin, mm. fuq iż-żmien, fuq iż-żwieġ, ikun min ikun intella fil-paġni tiegħi. Jiena nħobb ħafna intella ħobb Robert Abela. Il-Silvio, eh, xkembri. Għandi ħafna loboristi nħobbhom iktar minn nazzjonalisti ma dijax ngħidha di, ma n-nies ma jemnuhiex. Le, le, sfortunatament hekk erġajna ġejna. In-nies ma eh, jemnuwix li jiena nħobb il-loboristi iktar minn nazzjonalisti, għax jgħidu li inti tella fuq il-loboristi dejjem tattakka, mhux nattakka jien. Jiena nħoss il-verità di kif għamilt meta weġġaw, weġġaw li l-personali ta' delija. Ħriġt open. U ma d-dejja għax jiena minn jiena għal-kem weġġajt ħafna nies li għamilt, Li ġejt medda? Qed tifmu l-punt? Eh, u inti donnu n-nies, jew għajn ngħidu sezzjoni tan-nies illum il-ġurnata, mhux tagħmel distinzjoni bejn inti tattakka l-partit, eżempju għajn ngħidu kif inhi. Dak kien hemm il-kas tal-isptarijiet. Daw prattikament fottew 400 miljun lil poplu Malti. Enti billi tikkritika u tajja lil Partit Laburista, ma jfissirx qed tajja. Mhux tajjar, eh, mhux tajjar, mhux fis-sens klim Tikkritika, tikkritika. Ma kellniex għalfejn. Eh. Nagħtu 4 miljun. 400 miljun. Li m'għandniex frott zerrija tajba. Jiena dejjem qed. Eh. Kieku il-Partit Kritika l-Partit mhux il-Laburista. Kieku l-Partit Laburista qed jiżra zerrija u dik iż-żerrija toħodha il-barranin u qed jagħmlu ġid għal pajjiżna, ngħid proset. Ekku. Qed tifmu l-punt.
Per eżempju, imma xini di tal-iftarijiet, kull ma kienx delija. Jiena tweġġena ħafna, tmur fuq ministru llum. Taqbel inti l fuq segretarjat, taqbel inti l-40 eh, eh, fejn marru daw jixu u jiġu. No comment, no comment. Insom għandhom maskla, għalla ħares jgħidu xi ħaġa kontra l-frim. Le, le, ekku. Dik id-dejja ngħid il-verità. Issa kien hemm ukoll żmien. Fis-sens inti magħrufa li bħala partit tissapporti għal partit nazzjonali għandek dritt bħal kulħadd għandu dritt jissapporti għal min irid. Però kien hemm żmien donnu kien hemm daqsxejn eh, li jisak waqaft jew kien hemm xi issue partikolari x'kien ġar eżatt. U llum il-ġurnata kollox reġa'. Le, le, dik meta jiena kien hemm Adrian Delija u jiena kont għaddejjem l-attakki personali Jiena mort nitkellem, ċempilt il tan-net, għax jien għandi konfidenza ħafna ma' ġurnalista tan-net, u jien għedtilhom nixtieqkom turu solidarjetà miegħi. Għaliex jiena tteri daw l-attakki personali fuqi għax jiena Inħobb il-Delia. Għinuni. Iva. Iva. U qatt ma waslet il-kelma iva. Mhm. Mhux kelli bżonn l-appoġġ tal-PN ta' xina għandi l-paġna tiegħi. Ma rajtu naqanu qasta.
Imma jiena mbagħad rispett kolli lej kulħadd għax kien hemm ħabiba tiegħi u nsemmija ma niddejjaqx mista toħu għalija Angela Coleiro, rispett kollu lejha, m'għandi xejn kontri għax inħobbha. Għax ħalla ħass nisma' xi ħadd jgħid kontra persuni transgender għax jidħol għan-nar, jistgħu joboduni. Meta di l-istess ilma, l-istess ġurnata jien qed naqbeż għal Delia u l-partit tiegħi. U di għax ukoll tkellmet fuq Delia qed jgħajruha il-media tan-net ħarġu għonqu għaliha. U għalija le, mhux għax ngħir Jekk jiena bastun mitwelidi li nħobb il-PN. Le, u fil-vera naħseb jista' jkun hekk mhux se jasbal kien hemm xi xnijat li kienet ħa toħroġ mal-PN. Eh. Imma kif qed tgħid inti, huwa ħażin li għax persuna ċittadina normali ma naqbżux għalija u għax ħadd fil-politika dun. Jiena rrid jekk hemm għaxar persuni transgender Jekk hemm għaxra, huma min huma? Dawk l-għaxra niżnuhom kollha l-istess. Mhux għax dik taħdem hemm, għax dik taħdem hemm, għax dik taħdem hemm, dik taħdem hemm. Hemm l-għażla, le. Dawk l-għaxar transgender huma min huma? Huma kollha l-istess. U jiena ċempilt

fuqi li jiena persuna trans u dawn l-attakki kollha xejn xejn, jien ħa nagħmel storta barra minn hawn. Kienu qalu li Orra, tagħmel li tħoss inti. U mbagħad biex iktar jisfidawni. Għax kien hemm nerġa' ngħid persuna bħali għajruha li m'għandux ikun. Ovvjament, Il-mida tan-net ħarġu stejjer favoriha u hekk għandu jkun għax hi persuna jmini. Allura jiena li jiena bastun iktar minn ħaddieħor u sograjt ħajti minn ġewwa bolmla. Għattife, u jiena qed ma sinu ġej mela. Qabel ma mil dal-affari, kemm kont imweġġa, jiena qed jiena nħobb il-Delhi, nħobb il-Partit Nazzjonalista nħobb hekk u ma sibx appoġġ ma ntħadd, qed jiena nagħmel xi ħaġa li żgur ħed dispeċini wara. Tħalt life, kelli kważi 3000 persuna dak il-ħin li jiena naħan qatta bir-rabja li kelli l-bandiera. Mbagħad wara ġew 30,000 naħseb. Mhux 30,000, u jiena nqatta l-bandiera, jiena qed fiduċja iktar fil-PN Dak il-ħin, u fejn Ziandelia m'għandix. U qattajt il-bandiera. Wara sekonda li qattajt il-bandiera u spiċċa tal-live, il-kwantità ta' nies mid-dar ċentrali mill-partit kienet kbira wisq. Saħansitra mentejt Ziandelia. U hemmhekk vera rrid naqta' jdejja tnejn u ma kontx nerġa' nagħmilha. Imma rrid nagħmel xi ħaġa li l-partit irid jibża' n-nies tiegħu. Eh, on fuq tiegħu iva fil-fatt. Irid jibża' n-nies tiegħu. Naħseb irridu narfu li l-Partit Nazzjonista ilu 12 sena naħseb telef dak il-voti għax warrab in-nies tiegħu fil-verità. Jiena dejjem qed għalhekk kemm onesta. L-aħħar hemm ħames snin ta' taħt Gonzi Dok kienu żejda. Le, ekku, naħseb jaqbel. In-nies, u ma rridx ngħidha, viġidi ħan uħrġa miegħek. Ara x'unur għandek. In-nies li kellu gonzi miegħu għamlu ħsara kbira il-PN. Kif jiena mmur nkellem segretarja low xi ħadd għand Gonzi jala lil bibin. Meta jaf li jiena persuna ħajtek kollha. Ħajti kollha u minn familja tiegħi nazzjonalista kbira. Kif imur persuna għal permess żgħir tal-qlu l-bibin? Għalija, jiena sejt nitkellem, ma ħaxruħ il-PN taħt it-tmexxija l-aħħar ħames snin ta' Lawrence Gonzi. Għax in-nies li kellu madwaru għamlu ħafna ħsara l-pien. Għalkemm minn onesta. U li l individwali wkoll nemmen jiena. Mela, għand informazzjoni jiena li ftit wara li kont għattajdi l-imbirka bandiera eh, wara ftit żmien, kont mistiedni inti fuq il-One TV. Eh. U ovvjament un bad vera jew ma nafx minn fejn ġibta jiddispeċini. Eh. Naħseb li għattajt li inti ta' Charlotte Guder, eh, naħseb tal-gazzetta eh. tal-ħadd. Eh, dik kif għattajt il-bandira jiena. Ġimgħa wara, ċempilli Charlotte Guder, kien jagħmel il-gazzetti kull nhar ta' Ħadd, u qalli Ter, qalli mistiedna Ilwan tiġi, għedt li kull kien immur. Mhux hekk. Għax jiena m'għandi odju għal ħadd. Qalli ħansaqsik naqgħodhom għandi mela, qalli u l-ħadd li ġej ejja. Għedt li all right. U jiena nimmiraħ ħafna Charlotte Guder. Ġurnalist bravu ħafna u nimmirah tax-xogħol kbir li dejjem jagħmel dan raġel. U jiena ferħana, ħankun onesta, naf kienu ħajużawni għax qatajt il-bandiera, imma xorta waħda kont sammur. Parti mill dik, għax imbagħad għandek Wasal diskuti.
Il-ħadd. Wasal is-sibt ċempilli Charlotte Guder, għalli ter, għalli nsa kollox, għalli jiddispeċini, għax għandi fuq, ekk, ekk, ekk, ma nistax inġibek. Għattu thank you. Mux jak mux torti, għu. Bat sfidajtu, mm. bat sfidajtu jien, jien xamilt. Ġima wara, kem kontum weġġa minn taħt il-PN, kontum nħob persuna, Kont naħseb nasal li f'ħajti ma kont nagħmel qatt li mort nittessera ruħi mal-Labour għax il-PN ma biżax għalija u tħat il-kwartieri intqajt mal-President tal-lum ma' Ramona u dik kif ratni qudiem għal-kwartieri qasidet temmen. Hmm, Dbelħet.
Imma huwa minnu. Jiena l-vili tajja di. Meta jiena mort nittessera ruħi mal-Labour għax il-partit tiegħi weġġani, kien hemm ħafna Laboristi jattakkawni personali. Jien qed allura daw jekk jiena ħan nivvota lilek. Minn ġottaġan għal ġonna. Ekket, mela nibqa' l-istess post. Kienu jċemplu li, kienu jċemplu n-nies li hemm ġol-kwartieri tal-Labor biex kien Novembru. F'Diċembru tala f'ġina f'xarejda ta' t-tesserata kienet li meġgħux iġedduli t-tesserata. Sa din qed tilhom daw. Jien mhux se nerġa' li jiena tattakkawni inkom stess. Mhux jekk huwa. Meta jiena ħriġt tonqi ma' persuna għax kon dak iż-żmien inħobba ħafna. Qed tifmu l-punt u kienu jafu. U kollox kienu jarawni mixja. Kienu jattakkawni personali.
Le, ekku. Qed tifmu l-punt. Issa daw jgħidu lek kif jista' jkun it-teri tivvota Labour. Imma għadhom ma jafux ta' jien ħanidlek di. Jiena tweġġanix għax ta' feda miegħi. Jiena knuħ grazzja miegħek nibqa' miegħek. Imma twaġġanix inti wkoll imma. Le, mhux hekk.
Tifhem.
Eħe, issa spiss fuq il-post li tella, naraw ħafna drabi li qed tesponi e, jew korruzzjoni, jew affarijiet ħżina li qed jiġru fil-pajjiż, jew affarijiet li jippruvaw jeħbew anka mill-medja in ġenerali. E, però tada tiġi attakkata. Ovvjament, Ġieli sempliċament għax jgħidulek imma qed tagħmel ħsara lill-Partit Laburista li qiegħed fil-Gvern. Taħseb li din l-attitudni qiegħda tħalli l-bot mill-politika nies ġenwini mela. tajbin. Għax fil-verità minnu tajjeb, kważi qed jibża' llum jidħol fil-politika għax jattakkaw personali u l-familja. Illum hawn laboristi sinċira li jitkellmu l-verità. Imma jekk inti ħatejt xi ħaġa li ma taqbilx għal widnejhom, ħajqaxtulek rasek. Jien nista' nitkellem nagħmilha ma' ħafna nies jiena, loboristi kbar, nista' ngħidlek storja tal-biraħt lula. Jekk tieni ċans. Għajdenna, mela, mela, ħajna ħana problema.
Li jank nara loboristi mweġġajn jiena, jiddispeċini għalihom. Li nara b'għajnejja jien ma nistax ngħidulek hawn qegħdin live għax hu nbellagħ 'il kulħadd, mhux biex nitkessaħ miegħek, ta' inbellagħ 'il kulħadd bil-kliem li nisma' u li nara b'għajnejja. Loboristi kbar għad hawn. Jien ma nbatax ngħid, illum qed tgħajjar il-persuna, meta jasal il-vot. Terġa' tagħmel l-istess, hu, imma li sakemm tiġi bil-ġabla fuq saqajk. Pereżempju, tliet ijiem ilu kien hemm strajk Ix-xatt tal-belt. Daw ta' dajes, ma nafx nejda, li waslu t-turisti. Li waslu t-turisti, għax donnu. U hemm il-bejn persuna. Il-bejn persuna li jgħelaw il-ħobza ta' kuljum minnu. Il-bejn familja. Sa, plus, il-bejn plus, daw tittamlom 120-130, ifhem il-punt. Ma jgħidu il-bejn. Issa daw, minn 40, 37 minnhom kollha Labour. Tgħidli kif tkun taf kollox. Kollha Labour. Ħriġtoni għalihom l-ewwel waħda kont jiena. Kif rajthom bil-post daw il-Labour persuna kontra l-gvern għax qed il-ħobża tagħhom li qegħdin jieklu ħadd ispiċċa. Jiena orejt solidarjetà tal-Light Post. Magħhom għax fl-aħħar mill-aħħar.
Ukoll mill-loboristi stess L-għajta personali jattakkawni, kien hemm saħansitra qaluli imma jien aqlagħha tajjeb, jien għandi pensjoni ta' disgħat elef euro, jien għandi pensjoni ta' disa' mija fil-ġimgħa, disa' mitt ewro fix-xahar, ma jinteressanix, ma jinteressakx minn ħaddieħor. Jiddispjaċini għalik li għandek familja trid titmagħha u ħa tispiċċa bla xogħol għax nabatejt minn snin. Valdri inti qed tara, bħalma qed naraha jiena, ta' l-egoiżmu donnu. Qed jikber. Qed jirrenja f'kull settur ta' Valdri kulħadd basta jien all right. U ġejjin agħar minn tmenijat. Min hu onest imma jitkellem ġejjin agħar minn tmenijat. Jiena meta nara pajjiż ta' ħames mitt elf u xi ħaġa, li tneħħi minnhom mija u tmenin elf kważi barrani li huma rreġistrati soppost ġo pajjiżna. Għalhekk qed ngħidlek. Ah. Tgħid imma pajjiżna għad xi darba jispiċċa f'idej il-barranin. Pereżempju llum, skantajt ruħi. Illum skantajt ruħi tgħidli inti dejjem hekk m'għandi xejn kontra l-barranin. Inħobbhom. Eħe, ma nħobbhom il-barranin. Mela inti ilek taħdem 50 sena. Kapaċi tiftaħ biznis u biex tiftaħ biznis jalawlek qalbek. Ġannuk. Mur il-Marsa.
Illum forsi dortna għal-Marsa, nipassiġġa fuq il-bridge. Ekke 20 ħanut Il-mars ta' fuq il-bridge, tal-laħam, mhux tal-laħam, tal-ħaxix, tal-luttu, mhux tal-luttu, ħdejn xulxin. Kollha. Barranin.
Klandestini.
M'għandi xejn kontrihom, tifhimnix ħażin. Le, le, le, fim, fim.
Jiena qed fejnhom il-Maltin. Per eżempju, jiena nerġa' ngħidlek qed li nħobb il-politika. Jien meta nara kwantità ta' barranin ġewwa Mater Dei, Ngħid imma l-Maltin, jgħidulek għax il-Malti ma jridx jaħdem. Ħarsu sew il-Malti, taħt il-Perit Mintoff kienu jgħixu komdi. U kien jaħdem ir-raġel biss. Iva, u llum jaħa se tittamel. Illum mela jista' jkun 800 fix-xahar. Tgħaddi. Tgħaddi, jista' jkun. Jien nitkellem għalija personali waħdi. minn 150 fix-xahar, ġieli. Titħallas il-kejbi, titħallas il-kera, titħallas id-dawlu l-ilma, min onest imma, il-ħajja ta' kuljum. Aħseb u wara dik l-om li għandha tixti tfal ta' ngħidu tnejn. Id-batija, u mbagħad għaw biċċiet min-nies għax jasal sena sħiħa tbati, itik ċekk, u tama ta' mit-toro. Mit-toro, li mumma xejn.
Li mumma xejn illum jaħasra jina bħal, per eżempju, għax tini ta' taxxor qed nħobb pjaċir, ma kemm taqtali taxxa jina u bolla, kull xar. Le ekku fil-fatt ftejt jafu ehm, li inti meta kien hawn l-aħħar żieda kienet daqsxejn għolja ta' xar euro more or less. Għax il-ħajju vera xejta. Ejwa kon ħanejlek eh, il-punt. Mu vera xejdi. Però l-gidba.
Ma żiedx imbagħad is-ceiling tat-taxxa. E allura inti jekk tajthak għaxar ewro, ħadlek tlieta erbgħa minnhom. Għalhekk qiegħda ngħidlek, taxxa fuq il-. Meta issa dawn jistgħu jkunu minn dix naħat. Meta xi ħadd itik iż-żieda, inti mhux se jtik nine ninety. Għax jekk jaqtagħlek minnha ja ħasra fix-xahar. Qed tifhmu l-punt? Ħa jaqtagħlek minnha. Le hekk hu. Fil-fatt ħafna. U ta' nine ninety. Għax kien hemm ħafna, ħafna kritika li ma tistax ma tagħti żieda llum. Per eżempju, issa di qed iweġġa il-ġewwa Mater Dei, ġewwa il-clinics. U rejt solidarieta magħhom. Ejja, inaqdu f'mejda mal-urjien li tippreżenta daw in-nies. Għaliex ilhom 12 ġurnata bl-strajk Għaliex ma jsirx ftehim mil-lum għal għada biex tajna l-miljuni l-barranin all right u biex nagħtu ġewwa pajjiżna biex igawdi l-ħaddiem Malti? Le hekk hu għax inti l-punt li qed tqajjem inti huwa mela kellna 400 miljun ħraqnihom għax ħraqnihom dawk. Immaġina ta'. 400 miljun.
Għaxar snin ta' għal xejn. 400 miljun kemm kienu jagħtu jistgħu jagħtu żieda fil-paga u inti problema kbira li hawn fl-isptar. U din qala kelli mistieden għal Dr. Frank Portelli Numru ta' tobba qed jitilqu mill-pajjiż u qed jaħdmu barra minn Malta fl-aqwa clinics tad-dinja. Pereżempju llum. Mela Malta ngħidulhom bye bye biex inġibu biċ-cheap labour. Illum pereżempju smajt il-President tal-MAM, x'ismu bħalissa? Paul Paċ. Eh. U nimmirah dar-raġel ta' qed jaqbeż għall-ħaddiem. Qed jaqbeż għal ħaddiem. Għaliex għandna tnax-il ġurnata biex isir ftehim biex iż-żieda juħdu għal daw. Issa, imbagħad tisma' xi ministru għax kien hemm pakkett mhux se jiġu xi Inti ma ddejjaqx tagħti dawk il-miljuni. Le, ekku, u dejjem nitkellmu fuq is-saħħa l-iktar ħaġa suppost. Importanti suppost. Għażiża li għandna
E, issa, però, ix oħra li semmejta daqsxejn inti fuq fuq, però xtaq nidħlu daqsxejn iktar fid-dettal. Il-pajjiż mill-aħħar ċensiment li sar, ovvjament, der li l-Maltin naqsu bi 17%. Barranin żdiedu bi 22%. Dawn dejjem b'dak li nafu bih. nafu.
Għax inti taf daqsi, u forsi aħjar minni għax tkun man-nies iktar fit-toroq. li daħlet il-moda nikru l-appartamenti u npoġġu tmienja għaxra ġufliet. Vodri qar mill-annimali, ġieli jkunu. Però donnu l-gvern fuq di m'għandux problema, basta nikru nħallsu dik il-15% taxxa il-gvern ovvjament qed jiġbor it-taxxi minn hemmhekk. Ma mhux għand kulħadd, eh?
għax hawn min jikri kamra waħda u tara sitta. Zgur, mela, mela, fondri. U oh, right. U bat jiddikjara u forsi wieħed nej minnhom. Jina nitħassar ħafna ġewwa per eżempju, hemm ħafna hekk u vera nitħassaru. Imma inti dan apparti fondri apparti li huwa abbuż fil-fema tiegħi fuq il-barranin. Taħseb però li l-standard of living gombat tal-Malti qed jonqos. Għax koppja Maltija ma tistax tixtri llum. Bilfors, għax illum min qed jikri l-postijiet, illum qed jgħidlek eħe nikri l-barrani. Żgur. Għax il-barrani kemm titolbu ħadtik. Żgur. Mela jista' jkun ikollok familja llum. Familja ta' ġixtiet faħa nerġa' ngħidlek, m'għandix fejn toqgħod miskina dil-koppja. Jista' jkun tikrila 800 fix-xahar. Ħankun onesta, ġieli issib il-gvern u ningrazzjah, il-Kardes, li s-sissidju. All right, mela inti għandek relief low ma nafx kemm 500 fix-xahar, 400 fix-xahar. Titħallasha kera biex ħa tgħaddi. Kemm hawn nuqqas ta' bini. Fejn hu qabel kont tara kull sena tara tilgħin l-appartamenti.
Jena, Voltriti dejjem kritikajta fil-miftuħu bħalek lajt ħafna tajjid. F'pajis li suppost kellu surplus u ma jimbenix housing għal Maltin, essa dak irid il-gvern jista' jibni fuq il-housing li diġa hemm. Għax dak bini antik, allura jiflaħ. Però ovvjament da jridu bil-fors iqallaw il-flus il-kontratturi. Hi ovvja, fil-fehma tiegħi, hija ċara, għax hekk irid. Il-Gvern għandu fejn jagħmel housing, però għal xi raġuni ma jridux u kultant joħroġ lil xi ħadd jgħidu sma' ħa nissussidjak. Foldri jiena tinkwitani ħafna. Tere Muscat bħala persuna taqbel mal-abort inti? Alla ħares.
Jiena dejjem ngħid, Alla ħares ġo pajjiżna jidħol l-abort. U ħa ngħidha ċara llum, ukoll bis-saħħa tiegħek, jekk ikun hemm xi ħadd li għandi fiduċja fih mill-PN, wieħed biss, jivvota iva biex jidħol l-abort ġo pajjiżna, dak jispiċċa darba għal dejjem. U jien ninkundanna Kull persuna li ħa tivvota li m'għandniex għalfejn tant nivvotaw iva għall-abort ġo pajjiżna kif qal il-Prim. Qal il-problema li għandna ġo pajjiżna qed imut persuna kuljum. Alla ħareġ ġo pajjiżna jidħol l-abort u nikkastiga dak il-persuna li jaqbel mal-abort. Nikkastigah. Toqgħodx tgħidi ikxu jkun kif ikun. Ma ġux ndawru il- Il-taparsi. Tibda minn ħaġa mbagħad tiftaħ. Biex nidru sabiħ manni sejdu l hekk u hekk, għalla ħelsi tħoġa pajjiżna qalbi. Mela, fuq id-droga. Taqbel li illegali? Id-droga kollha biċċiet mid-droga. Issa, irrid attent għax peress li l-kas li kelli jiena mala jgħidu u jitfaw l-bombi iktar mill-li eh, tafawli. Id-droga skont xini, jina kienu jiskantawni meta kien hemm il-PN fil-gvern, kienu jgħidu u l-Caritas kienet tgħid b'joint taqbad il-labra. Vizzju, ejwa ħana.
Dik baqgħet ġo moħħi.
Meta l-Labor u naqbel magħha. Inħalli n-nies jitkellmu, ma naqbel magħha. Meta l-Labor qal biex il-baħ il-voti għalija biex il-baħ il-voti u n-nexxielu, qal li jiena għaddi darba ma nafx niftakarx inti, għax jiena ngħidlek iffissat fuq il-politika, darba fl-87 għamel ma' smiti Carmine Fsud Bonnici fuq il-Fosos u kien għala di u kien hemm familja li ta' vera ma qablux. Ġek. U ħadu kontra Carmine Fsud Bonnici meta kien huwa da it-triq u qabada issa llum ħariġa. U naqbel. Imma ma ninsawx x'kontu tgħidu qabel Għaxar snin ilu kontu twerwru l-familji jekk xi ħadd ipejjep l-ismoke jaqbad il-labra, allura dik ma ġietx teżisti llum li kontu tgħidu qabel. Jiena nixtieq insaqsi l-Caritas ta' dak iż-żmien illum kemm kontu teqirdu fuqha meta kien hemm il-PN fil-Gvern. Kollhom donnu kwità assoluta, anke l-unions. Għadek tista' tisma' xi union tipprotesta fuq l-ħajja. Lu, għassa tisma l għassa tisma qalbi, lanqax.
Issa, pero, jekk tidħol id-droga legali, enti taqbel li eżempju persuna, man jenna ma mandekx titfaw il-ħabs, bnidem, għax ħad droga u. Pero, jekk eżempju s-suq tkun daħna, u għatilti xaħat. Eh, Temmen li għandek ovvjament umbat iġġorri responsabilta. Isma. Ta' dak il-qti. Eh, iva, anka tajja l-annimal illum, aħseb wara bniedem. Illum jina anka daw, illum fejnom li kont tara qabel. Kien isiru ħafna daw xejdu l bħalissa li qabel ma toħroġ bil-lej. Eh, roadblock.
Roadblock, dak kważi spiċċaw illum il-ġurnata. Mm. Qed tifhem, jiena kaħħoġ kont nikkritika l-pulizija li nixtieq nara pulizija fit-toroq. Donna ħadu kontrija. Ah, Xaġa ħażina, nara anzjan ġobor mla ġattakkat mis-suq bil-lej. Mux ovvja li l-esu post, mbagħad alla ħarsu kum messieru, ma min jaf jagħmel. Imma dik, anka tgħidhom xi ħaġa hekk, tiġi attakkat personali.
Jiena t-naraħħa il-libertà hija sabiħa naħseb naqblu. Imma l-libertinaċ naħseb qed iġib konsegwenzi korok. Il-ħajja tal-lum hija maġla wis qalbi. Maġla u mhux sa nżommu il-ħabel ftit brejkijiet ħambatu.
Daw iż-żgħażagħ speċjalment li tlajn illum li jkollok om tgħidlek u hija b'daqshekk x'inhi jagħmel billi pejb joint. U hija billi pejb joint x'inhi ah, allora dak ma interessanix. Nerġa' ngħidlek, ma interessanix. Ah. Kulħadd għandu l-libertà tiegħu, imma
taħseb li l-istil ta' ħajja li qed ngħixu llum. Ifoldri li għandna daw fil-verita ħafna suppost libertajiet. Però anka l-istatistika li ħarġet, iż-żgħażagħ xi 70% tagħhom diġà qed jesperjenzaw fil-ħajja problemi fejn jidħlu ta' depression. Meta aħna nafu jien almenu fi żmieni, iż-żgħar kważi dejjem ta' finti xalata u kulħadd jiċċaxra barra u jiġri u nilabu l-ballun. Dak donnu spiċċa kollu. Eh, ismani, il-ħajja tal-lum imbidlet ħafna. Per eżempju, qabel naqażibeċ, ħan nitkellem għalija, mm. kont nħossni tifla u għadni naqażibeċ, naqaħabel, biċċa karrettun konna nilabu bihom. Illum hawn dawn il-mowbajls li nte hawn ħafna ħafna u kibret. Issa, il-ħajja tal-lum sa tħallet ma ta' qabel. U rridu noqogħdu attenti ħafna. Mhux ta' b'xejn hawn ħafna żgħażagħ ukoll iridu jitilqu minn pajjiżna. Għaliex? X'inhi ddejjaqhom di? Di tweġġagħni li jiena Malti irrid niċħad il-pajjiżi, irrid nitlaq. Le, tina ħanibqaw. Qed tifmu l-punt? Aha.
Xtaqt insaqsik ukoll xi ħaġa żgħira. Aħna f'pajjiżna daħlu wkoll li koppji gej jistgħu jadottaw it-tfal. Inti ġenerali li taqbel mela. magħha. Hawnhekk ħajkun hawn ħafna transgender, għalkemm il-maġġoranza mhijiex hekk, mhijiex hekk. Jiena personali, bl-esperjenza tiegħi. Tal-ħajja.
ma naqbilx
li jiena persuna trans u għandi raġel miegħi. Li kollok tifel qed trabbih għaddejt minna jien ma naqbilx li persuni l-istess sess l-istess inti min inti ma rridx juħdu għalihom. Le, le, mhux hekk.
Ifhimni eh, għax kulħadd għandu l-libertà tiegħu. Imma ta' xnejn.
Imma ejja nkunu onesti. Jiena ġibli kemm hawn koppji l-istess sess, ġibli il-maġġoranza kbira li jrabbu tfal. Għax inti, jiena ħa nitkellem jiena, jiena kont għarusa, setax-il sena, kont irrabbi t-tifel t'oħti. Meta kien jarani nilbes il-qalzi għaw it-tajts, kien, kien, madonna kont ngħid, ma tħossokx kom dad-dar. Mm. U meta jkollok tifel jgħix ma' persuni l-istess sess, l-istess mara u raġel, illum ħafna bolijiet U min jgħid li mhux vera, ngħidu tkunx kiddib biex tintgħoġob man-nies. Hi xi ħaġa sabiħa li persuna transgender trabbi li. Pereżempju jiena ffissata għandi ħabiba. Iffissata fuq it-tifla tagħha jien. Għad għandha sena u xar. Sena u xar. Iffissata, meta jgħidlek iffissata, imma ma nħossniex komda li jiena rrabbija li jkolli raġel miegħi irrabbija x'kapaċi. Ma jien kont naħdem l-iskola, għamilt żmien twil naħdem l-iskola. Qed tifmu l-punt? Ah. U għax jiena persuna gay, ġejt imkaċċija. Allora kif jiena ngħid il-bulijiet illum kibru dak it-tifel li ħajtwi li qed jitwielet li qed jgħix ħajja soppost komda qed jiġi attakkat u bulijiet. Volta li inti tħares dejjem l-interess kważi ta' tfal. Iva. Għax dawk ovvjament innoċenti, ma iva. jaħtu xejn fil-ħajja u naħseb. Illu man kaktar għati fejmu l-iskola u naqra jek miskin jajruħ. U mandux ikun, eh, ta' għax ma qbilt miegħu jien. Jien anka pereżempju ġieli nara familjali, nies jgħidu li tija titi. Qed jajrek dak, għandux biex jajrek għajr il-familja tiegħu, għajr il-ħun idrom le. Jien dejjem ħfirt min weġġagħni. Jien naqbel miegħek għax naħseb meta tagħmel hekk fil-verità, 'il dawk il-persuni li jattakkawk toqtolhom kważi mingħajr ma għamilt reaction ta' xejn. Għax din hija tqisna kollox sar kulħadd joffendi ruħu bl-inqas xi ħaġa u di. Illum hawn min iweġġgħu, imma hawn min iweġġgħek illum. Jekk ikollok musmar f'subgħajk ħa jweġġak bih. Ah. U dik iddejjaqni. Dak ovvjament.
Dik iddejjaqni ħafna ħafna. Jiena qatt fil-ħajja tiegħi u dejjem tlab ta' apoloġija jekk żbaljajt ma' xi ħadd li m'għandix dubju ma naħsibx. Eh, Eħe, ma kwaħt iżbalja anke da. Ma eh, eh. minn xi għaddejt jiena personali għax jgħidulek u marrit il-ħadd iweġġa jienu.
Mela, wasanna l-aħħar domanda. Tixtieq tgħaddi xi messaġġ it-telespettaturi biex forsi ngħixu fiktar armonija flimkien bħala poplu Malti u kif taraħ il-futur ta' pajjiżna. Mela,
jekk nibqgħu sejri kif aħna sejrin, il-futur ta' pajjiż ma tantxu sabiħ, hemm kunu onesti. Lek, jiena naħseb. Minu onesti imma.
Li hawn bidla kbira bis-saħħa tal-Ewropa ejja nkunu onesti għax inti meta tara l-oġġetti li din isiru anka knisja żgħira llum ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea. Mm. Għalhekk ma kienx l-Ewropa, aħna llum x'aħna. Mejtin bil-ġoħ kieku, ejja nkunu onesti. Imma jiena xewqa tiegħi jadwi li dawk in-nies li dejjem jarawni u jismawni taqbel u ma taqbilx miegħi Ġib li rispett jien kif jien. Ma taqbilx miegħi, tafx għandek tagħmel, tafas buttuna. Le, ma ġab.
U nistgħu naqblu ma naqblux ma' xulxin b'rispett. Ma fija xejn, ħażin li ma taqbilx ma xi ħaġa. Jiena pereżempju
nerġa' ngħidlek, u kburija bi għadi, imma ħadd ma jnistilha di, li nħobb ħafna l-laboristi.
Għala le. Mela qabel ma nagħla, qabel ma nagħlqu żgħira ta' żgħira żgħira. Għala għid li trid ah, ah, għandek. Issa di hemm il-provi u nħobb insemmija di, imma jitqu bija n-nies. Jiena inħobb ħafna Robert Abela. Inħobbu ħafna. Meta kien ħajilħaq leader, jiena l-paġna tiegħi Facebook, xaru nofs, rrit namel, kienu jgħidu li tal-PN int miġnuna. Iċempluli, ta' qed tagħmel riklam kbir biex jilħaq Robert Abela. Iva, kont naraħ bniedem li tajja għal pajjiżna. Kont naraħ bniedem li dak li qed jgħid ħajwetqu. Kemmu vera, meta waslet il-votazzjoni, jina ma dejjaċ, kellu n-nismijaw, kien hemm votazzjoni ta' Chris Fern u tiegħu, mort ir-Realto, Immaġina. Immaġina. Batti li Robert Abela naqtu ħafna kritika tajjir. Għax jemot inkellem il-Robert Abela għan naqtu u għet mandiġ dubju prim. Ekketlu. Ekketlu prim. Ma miħux prim ta' ekketlu ah, mandiġ dubju prim. Ekketlu li ħatkun li zal prim ministru għal-kem kienu jgħidu Joseph li zal Iva vera. Imma bnidem li Robert ja Kellek fiduċa fih. Ħafna kelli fiduċa fih u kont inħobbu ħafna u għadni nħobbu il-familja tiegħu. Ħankun onest għandi t-tifla tiegħu jiena nhar il-ġimgħa ngustajta ħadet eh, fil-ġimgħa l-kbira u ma tistax lej dan il-bniedem taqbel ma taqbilx miegħu ifhem il-punt. Ah. Imma llum ngħid Robert għadu bniedem ta' tliet snin ilu. Jien naħseb ħarablu kollox naħseb minn taħt idu jiena. Jew in-nies li għandu madwaru. Ma nafx. Jaf għandu l-istess problema li kellu Gonzi li żemmejt qabel inti. Mhm. U ddawwar b'nies li la jixtuq il-ġit ta' Malta. Ma nafx ngħid, jew kunu onesti. Per eżempju, jiena tweġġani ħafna li tmur saqsi ministru, ċoċo ta' żgħira ta' inti taqbel mal-abort no comment. Ma nistax ngħidlek.
Le, le, jisom. Dejjaqni dik.
Imbrespet kollu minn ikun hekk bla opinjoni għalija. Janka jisaw kun nazzjonalisti ta' jien għalija jisom tiġix li ma Inti taf għal xiex inti rappreżenta. Inti taf inti taf għal xiex tħart. Inti taf għal xiex tħart. Jiena jekk jiena diħla l-politika irrid noqgħod għal dak skont it-tajjir x'ikun nerġa' ngħidlek. U mela mhux hekk, le, le ħadd mu jgħid li. Imma jekk jiena jiġi xi ħadd jgħidli Terry, inti ħirġa l-politika u tallawni n-nies, irrid nirrispetta dak il-vot li tawni n-nies. Eżempju ta' xi min jaf kemm hemm nies jgħidu u toħod minn xi tolbu, ngħidlek all right, imma jaf kemm jiena persuna ta' qalb kbira, m'għandix power jien, imma jafu n-nies kemm inħobbhom. Jafu jekk xi ħadd li jixtieq xi ħaġa minn għandi, minn għand ħadd ieħor lesta nġibilhom? Aħseb wara kelli dak il-power kollu li nkun. Qed tifmu l-punt? Ma.
Aha. Għaxat jarawn ovvjament nis live.
Nselli għal Alex Buttigieg, għajda kew tisib il-paġna. Nsellu għalihom u jiena taf xejn ngħid jien ma rridx proset. Iżen.
Waħseb. Ara, aħseb li tgħidlek it-sija titi. Ġiri ta' żbaljajt u għaġġirt. Mhux kulħadd, impossibbli jkunu perfetti f'kollox fil-ħajja. Per eżempju, l-bira krem storja fuq il-wan U bejn ruħu b'ġismi qed tgħid intellaq ħadi u ngħidilhom mhux jiena biss niżbalja anke l-wan ħadu żball meta qalu hemm raġel mejjet. U ma kienx mejjet.
Ma kienx mejjet.
Ifhem il-punt, meta kemm telefonata. Dan ngħidu raġel mejjet. Dan storja żgħira. Issa jien qatt met raġel dalba taw nitrat għallu li damit. U jiena aġġirt u ħallattu ma ieħor. U f'sakonda, f'sakonda ta' it-tajji, eh, għandhom raġun, anko onesta. Le, le, xi ħaġa li ma. Eh, eh, żballu, żballu. Mela kulħadd jiżbalja.
Le, le.
Mela, nirringrazzjak ħafna ħafna tal qajt l-istadina tagħna kellna naħseb minna fuq sija, xi ftit jew is. Sija eżatt. Eeh, nispera l-quddiem ikollna okkażjoni oħra fejn inħallu daqsxejn żmien u nerġgħu niltaqgħu, forsi anke x-xena politika tkun qed tersaq lejn l-elezzjonijiet tal-Ewropa. U niddiskutu ovvjament il-current issues li jkun hemm. Nirringrazzja wkoll it-telespettaturi li kienu magħna llejla u nitlobhom biex il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu. Grazzi ħafna.